Salam dostlar günüňiz aýdyň sagman otyramysyňyz ertir bilen gözel bir wideo çekjekdim hostel görkezjekdim bu ýer meň ýatagym ýokarlary boş aşaklary durşuna adam bar bu ýerem banýa tualedi

hemmeleriň ýaşaýan ýeri. Bu ýerde isleseň nahar zat edibä bilýäň, diýmä indi ýöne balanja naharyňy. Gatyrak bale. Salam dostlar, ýene bir güne täzelik bilen başlaýas. Gowy täzeligä däl welin ýagşam ýaýar. Iň gowusy şuny açaly. Gaýybanam açdym, ýagyş ýagar çalaja. Güne bu gün täzelik bilen başladyk. Näme täzelik? Ertir ýerden turdum. Hostella maňa aýrylan wagtym ikinji gatdady. Ikinji gatda ýatypdym. Soň ýer bilen turamda. Kompýuterimi, telefonymy, zarýadka ýyklanymy hemme zadymy diýen ýaly aldym-da aşak düşdüm. Kameramyň içinden çybyn aýyrdym. Şeýdibem, ýaňky aşakdaky zaldaky stoluň üstünde oturyp, Wideolarymy editledim, soňra telefona ýazyşdym, jaňlaşdym. Ýöne biraz eglendim bir iki-üç sagat ýaly. Hotele girmän oturdym. Sagat sekizden soň on bir, on iki ýarym töwerekleri ýene otagyma bardym. Otagyma girenden soň ýuwundym, zat etdim. Soň çykandan soň ýaňky diwaryň ýüzündäki hata gözüm düşdi. Ähli zatlaryňyzy, hemmesini ýanyňyz bilen alyp gidiň. Hatda tualete girseňizem, gymmat bahaly zatlaryňyzy, ýa telefonyň bolýarmy, ýa hemme zady ýanyň bilen alyp gir diýip ýazylyp eken. Birden kelläm bir kizek pikir etdim-de, öz ýatýan daş bankymyň üstündäki zatlarymy barlap başladym. Ilki onda görýän kameram ýok. Koreýada ilkinji gün-ä däl ýagny ikinji günüm. Daşaryk aýlanmaga ýörite çykjak ikinji günüm. Kameram ýok. Maňa iň esasy zatlardan biri häzir men elbetde arzuwlarym bar, elbetde hyýallarym bar. Elbetde bir ýollara çykmak isleýän, bir ýollara ýetmek isleýän. Emma kameram ýok. Birhili şok boldum, hemme zatlarymy dökdüm, dördüm ýaňky ýerde. Zatlarymy yştrak etsem şolar ýaly. Gynanmajak zatlam bolsa hemmesini daşyna çykaryp goýdum, galan zatlamam ine sumkama salymda alyp gaýtdym. Güleýinmi, aglaýynmy, näme etjegimi bilmedim. Soňra öýden dessine hoşy tapdym, hosteliň eýesini, şo ýerdedi. Ony çagyrdym şular ýaly indi zadym kameram ýok kameram ýitdi. Oda diýdi maňa ýaňky haty görkezdi. Şu haty okamadyňmy? Seret hatda tuwalede üýtgemem ýanyň bilen atlaň alyp git diýip ýazylyp. Menem diýdim daýza jan we daşaryk çykjak wagtym zat basym bir arasyna goýmak bolar a diýsem aý goýma diýip ýazylga oňa indi hiç kim jogap bermeýär diýdi. Wagt kamerany telefona çekýän, şonuň üçin täze düşünmedim. Öňki telefonda-da mütewat problemalar çykan üçin Redmi telefon alypdym, bahasy arzanakdy. Şu wagt Redmi bilen wideo çekýän. Birinji gezek diýsem hem bolýar, mundan öň Redmi bilen kä wagt bir gerek-berek zatlamma bir surat alaýmasam, kä wideo çekenokdym. Garaşsyzlar ýaly, Akýankom aýtdy. Bärde ene ýazyldy bu dünýalar. Kamerany gördi elime kamerany berdi enem. Bolýa diýdim men kamerany gördüm biraz diýdi. Soň kamerada gowy görkezenok. Ýerini dogry alanok. I iň erbet zadam otagymyzyň içinde kamera bolmaýar. Otagymyzyň içinde kamera ýok. Diňe daşynda bir kamera bar. Oňam öňünde uşak-puşak bir zatlar bar. Ýagny görnenok-da açyk arkaýyn görüp bolar ýaly däl.

Men ol ýunany irden içinden çybygny çykaryp aldym, irden şol ýene ýatýan ýerinde goýdum. Ýene-de bir hytaý bardy ýanymda, soňam bir ors bardy. Ol şol üçimizden başga adam ýok. Soň kamerany olar gelmänkä görüpdim-de, kamerany göremde bäş sany adam giripdi, meň bilen birlikde otaga bäş sany adam girip çykýar. Ikisi ýaňky, biri men, biri host, birem ýaňky hostuň kömekçisi ýagny wolontýor bolup ýören. Polisiýany çagyrdym. Tegelek birinjilik bilen ýarym sagat ýaly soraga tutdy. Soňra-da ýene gözlemäge başlady. O ýere-bu ýere seretdi, kamera seretdi. Soňam maňa gelip, Biri ogurlandyr diýip pikir etýän biriň barmy? diýdi. Şübhelenýänim-ä ýok, ýöne şu ýerdäkileriň girip-çykanlaryň barysyny barlamagy isleýän bäş sany adam girip çykdy. Kamerada bir zat-da tapypdy-da, görkezmeseň muny edip bilemzok diýdi. Menem bolýa, kimden gireni, kimden çykany görnüp dur-a, edip bolýandyr-a diýsem. Ýok kamerada kimden girip çykany görünýär ýöne kimiň elinde kamera bardygy görnenok şoň üçin bolanok diýdi. Bolýar ýene bir umytsyzlyga girmäýin ony umytsyzlyga çökmäýin diýip ýene-de bir gezek kamerany barlamakdan ötdedim ýagny barlag şeýle ýalandy. Soň ýene birlikde kamerany barladyk ýene girip çykanlaryň sany meň bilen birlikde bäş sany adamdy. Soňam men aýtdym, şu bäş sany adamyň hemmesinden sorajak, özlerine haýyş etjek, eger bolýa diýseler, olaryň hemme zatlaryny i şu biziň ýaşaýan ýerimizde hemme nemäni barlalyň diýdim. Bolýa diýdi, şeýlelik bilen beýlekilerden soradym, ýagny hemmesinden dört sany adam, dördüsindenem soradym. Bolýa diýdi, hemmesiniň zadyny barladylar. Ýatýan ýerini, sumkasyny, onsyny, munsyny. sorag berdim, şular ýaly, käbirine, sen näme üçin o toga girdiň diýip, olam o ýerde ýa zadyň hostuň kömekçisi ekeni, şoň üçin giripdir. Hostuň kömekçisi bolup gören, gürläp bilmeýän ekeni, ýagny lal bolýar, gürläp bilmeýän eken. Ýaňky barlan polisiýalaram ýagny hiç zat edip bilmejekdiklerini aýtdylar, kamerada eger-de biriniň elinde şol kameraň bar bolsa ýa şoňa meňzeş bir zadyň bar bolsa şony anyklap bilýäs wideonyň o ýerden çykanlarym iki santa eli sumkaly çykdy birem içindäki ýagny giden adamlaryň ýerlerini atlaryny arassalamak üçin ýa-da hap atylýan zady boşatmak üçin elili şolar ýaly goşulýardy çykdy ýagny goşy köpräk bolup çykdy şol üç adamdan başga eli zatly girip çykan hiç kim ýok. Otagyň içini gyrma-gyr hemme ýerini dökdüler, ýöne bolmady. Soňra diýdiler, Elimizden gelýän başga hiç zat ýok. Diňe biz şu ýeri içini edip bilýäris. Galanam seň özüň kamerany ýene-de barla, ýene-de gör. Eger-de bir kameraň bilen bagly bir uç tapsaň, bizi habarly et, biziň özümiz gelip, Meselem çözüp bereli diýdi. Esasy zat sen bir kameradan güýç tap diýdi. Men şeýlelik bilenem kameradan juda düşäýdim öýtýän. Dostlarym, doganlarym iň gynanýan ýerim niresi diýsene şu kamerany almakam eden arzuwlam, ýagny şoňa ýetmek üçin eden arzuwlam, soňra onda-munda işläp, ýagny part-taým joblar bolýamy ýa beýleki zatlar bolýamy, şolar ýaly işlerde işläp, iň soňunda şol gazananja, işirenje puluma GoPro kamerany aldymam. Bahasy üç ýüz dollar bolýar. Üç ýüz dollar töweregi edil üç ýüz dollara ýetenok, ýöne ýany bilen alan, ýagny batreýini aýratyn töläp almaly, ýa aşagyndaky sapy bar, oňa aýratyn töläp aldym. Bäriki bokurdagyňa asyp, boýnuňda ýelmeşdirip goýulýanja magnitçigi bar. Oň aýratyn tölägallym hemmesini jemleseň üç ýüzden sähel geçerdi. Köpler üçin ýany üç ýüz dollarjyk ýöne men oňa ýetişdim we men arzuwlamy şe vlog çekmek arzuwlamy zatdan amara aşyrmak üçin ullakan bir gural bolany üçin maňa birazjyk agyrrak degdi. Häzirem ýadymda nädip boldy, näme üçin beýtdim, näme üçin goýdum. Häzirem kellämde ýöne näme ýylgyraýmak bilen sowjak bolýan. Ýöne bir zady bilýän. Aýda ýol ýok. Gidip kamerany täzeden alaýyn diýemde-de ýa üç ýüz dollara täzeden alaýyn diýemde-de Koreýa gelemde ýanymy lebetleýän pulum bäş ýüzden artykmaç däl dostlar. Elbetde iki sany dostumdan karz aldym. Janlary sag bolsun. biraz karz bermeklerini soradym. Haçanda men e, Koreýa gelip migrasiýadan geçen wagtymda pulumy görkezen wagtym e, bir olar maňa az pul getiripsiň sen nädip ýaşajak ýa zat diýmesin diýip iki sany dostumdan karz pul alyp gaýtdym. Janlar sag bolsun, şu ýerden sag bolsun aýdýan. Indem öz ýanymda äzra taplasaň 300 Üçeden sähel ýetýändir-dä, bar bolsa üç ýüz, dört ýüz dollarym bardyr. Men o puluma-da men häzir gidip ýene GoPro-ny täzeden alsam, bu-da şo ýerde, ýaňy bankymyň üstünde kamerany goýup gaýtmagymdan-a mullakan bir ýalňyş bolar. Şonuň üçinem her näme-de bolsa, kynam bolsa telefon bilen vlog çekmämi dowam ederin. Her näme bolanam bolsa. Ýani hemmesi tejribe bolup galsyn. Dostlar sizdenem ýekeje haýyşym mundanam soramokdym kanalyma subscribe ediň ýani agza boluň ýa bolmasa kommentariýa ýazyň ýa laýk goýuň diýip soramokdym ýöne dostlar haýyşym çynym bilen zerur bolan üçin soraýan kanalyma laýk goýmagyňyzy we agza bolup egerde dostlaryňyz bar bolsa başga syýahat zat bilen gyzyklanýan dostlaryňyz bilenem Wideolarymy paýlaşmagyňyzy, hasabymy paýlaşmagyňyzy sizden haýyş etýän. Her wideomyň aşagyndan başardygymdan Instagram hasabymy başynda soňunda Instagram hasabymy goýmaga çalyşýan we siz Instagramdan hem meni yzarlap bilersiňiz. Istanbuldaky esasy nahar bazarlarynyň birine geldim. Bir zatlar ýeris, bir zatlar deňäp göreris. Birazdan öňki öýde ilk görüpdim, käbir kişiler aýtdy içinde doňuz etiniň bardygyny aýtdy. Hakykatdan hem içinde doňuz eti barmy muny birazdan sorap göräýeris näme diýýärler. Öňki gezek edil şu ýerden alypdym. Ýene sorap görýäs. Hello. Hello. Uh, what is this? Mung bean.
All vegetable, right? Vegetable.
Vegetable.
Kartoşka görnüşi bar, ýene de etli görnüşi hem bar. Okay, vegetable one. Take away.
Okay, thank you. Hey, kamsahamnida.
Kamsahamnida.
Öňki gezegem ine şu enejeden alypdym. Ýene-de şondan aldym. Içinde doňuz eti ýok. Hatda itjil et ýok dostlar. Bir bir vegetable, ýagny gök önümlerden ýasalan. Ýanyna başgasy bar ýa ol ana etli ýasalan. Elbetde doňuzyň eti bolup biler, ýöne meň alanym vegetable-dy. Eger-de o dükanda doňuz etinden zat ýasalyp satylýar, men o dükana barman diýenler bolsa, onda Hytaýda we Koreýada beýle dükanlary tapmak gaty kyn. Eger Günorta Koreýada ýa-da esasanam Seulda ekonomik bujet bilen gezjek bolsaň ýa-da bir zatlar iýjek bolsaň, ýerli naharlar bilen, ýagny koreý naharlary bilen öwrenişmegiň gerekli. Eger oňa öwrenişmedik ýagdaýyňda iki esse, üç esse bahasyna başga naharlar hem tapyp bolýar.

Kotlet kartoşkany iýdim, azrak galdy. Esasy gyralaryny iýdim, içi gaty kän bişmedikdi, ýöne tagamy gaty gowy. Men esasy daşlaryny, gyralaryny, çöregiň gyňagy diýilýär-ä, şony ýaly gyralaryny iýdim, gaty jaýarlaryny. Tagamy erbet däl, gowy. Ine bu ýerem Jumbu adyndaky deňiz haýwanlaryndan kaka diýlen önümler. Esasy deňiz jandarlaryndan kak edilen şeýle balyklar bar, kilkalar. Beý deňiz oty. Şeýle. Bärde ýene kilkalar. Deňizde tap biljek ähli zadymyz şu ýerde bardyr diýip pikir edýän. Ine bol aktopus ýalak. Bul ene kakadylan oktopus. Serediň nähili kiçjik balyklar. Gözlerem çalaja görünýär. Bu balyklary nädip iýjek? Ne bol kiçimanjak şrimpler. Kakadylan balyk iýmegi gowarýanlaryň iň gelmeli ýeri. Kellelerine çenli bar şeýle. Hemme ýer diýen ýaly. Kaka dilen balyk, şrimp, oktopus, ýaş ýene şoňa meýleş zatlar. Serediň ýene-de giçjijek balyjaklar. Nädip dözjek şony ýa balyk garyma. Eýýäm iki-üç kilometrden bäri bazarlaryň içinden geçýän, ýaňy aňyrda bir bazardan girdim, soň ýene kitiräk bazarlardan geçip ýene Şol kakadylan deňiz önümleriniň bazaryna girdim. Şimdi bazar çörükli gutaray da ötýän. Şular ýaly töweregimizde Akşam açan şeyle nätan selerde, nätan köçelerde aylanarım sonra akşam ara yine yzyma yöräp gitmäge çalışarım. Eger de gidip bilmedik ýagdaýymda, ýagny yzymy tapmadyk ýagdaýymda onda VPS mapleri açyp, ýagny kartany açyp Yzyma karta bilen ýörän. Ýöne iň esasy zat bir günlük şäheriň içinde şeýle ýeközüň aýlanyp gitmek. Koreýada kapatasýonerleräm şular ýalyrak. Ýani esasy bir gyrajyga üýşürip atýarlar hapalaryny, soňra belli bir wagtlarda gelip işgärler ýygnap gitýärler. Ine bu taýam şolar ýaly ýerlerden birisi. Seulda hristiançylyk ynanjy has ýaýgyn. He şular ýaly her köçelerde, her ýollaryň ugrunda bir hristiançylyk dininiň metjitleri bar. Şäheriň içinde şeýle heýkelleriň ýa-da käbir diwarlaryň ýüzündäki suratlaryň bolmagy şäheriň görküne hasam beter görk goşýar. Bu-da çagajyk güjüjegi bilen ýöräp barýar, öňündenem ejesi bilen kakasy barýar. Şular ýaly. Çagajygyň elinde-de doňdurmajygy bar. Seulyň merkezine geçýän şeýle kiçijek kanaljyk. Içinde guşlar bar, balyklar bar. Meň üçin Seulyň iň owadan ýerlerinden biri. Indem dar köçeleriň içine-de aýlanalyň. Ýokardan damýan suw. Bu ýer ýoluň aşagyndan geçýän ýaly, bu ýol. Ýola ýokaryk aňa çykylýanlar bar, häzir ýokary çykylýanlaram görün. Gapylaram ine şular ýaly ýaňky aýdanym ýaly. Ýoluň bir esasy gyraragyna atýarlar. Edil gapatylýan zat ýok, menä gabat bildim. Ýöne beý diýsem karaýlar kirli nirä hapa toza atyp ýörler diýip pikir etmäň esasy belli bir ýerlere atýarlar. Biram çilim çeken ýagdaýlarynada belli belli köçelerde çilim çekilýän ýerler bar şo ýerlerde durup çilim çekýärler we hapalarynam ýöne şo ýere gatýarlar. Daştöwerekde şeýle aýlanyp görkäňiz ýerde çilim biçoklaryny, zatlaryny görmek mümkin däl. Arassa elbetde köpçülik ýerlerine baranda ýaňky ýaly biçoklary zatda görmersiň ýa-da indi çilim üsteläp ýöreni görmersiň. Şu ýerden ýokary çykyp göreýin. Näme diýen bilesim geldi. Şeýle ýokardan ýol gidýär. Beýlede çykalga bar. Ýaňky ýokardaky ýol. Ýene ýokardaky ýoluň ugrunda şeýle marketler bar, restoranlar bar. Seuldaky jaýlaryň ýokarsyndan seredýän şu wagt. Şular ýaly. Elbetde köneräklerem bar. Bir milletiň dilini ökünip bir zatlar diýmegem-ä gowy däldir häzir özümize dilside halamarys solýyn ýöne koreýler gürlände gulaga nähili eşdilýä şony görkezeýin. Çykyň-a! Köňeň-a! Soňuna ýany hökman sözüni goşýarlar. Öz kareýçamdan tek üstad ýok diýen ýaly, ýuwaş-ýuwaş öwrenýän, onam ony çen tanamany öwrendim. Başlangyjy ýetik bolsa, galanam iň bolmanda çalarak gürleşmä çenli kareýçada öwrenjek bolaryn. Bu günlükçe ýeterlik boldy. Indi şu kanaly yzarlap yzyma ýörärin. Hostele baraýyn, hosteliň töwereklerini aýlansam aýlanaryn, bolmasa ýöne hostele baryp bu gün dynjymy alaýyn. Ýöräp gördüm, aýlanyp gördüm, arasynda wideo çekip gördüm. Bölüp bölüp Ýadadym da gaty. Eger-de GoPro elimde bolan bolsa, ýagny gitmedik bolsa, bu duýgular bolmaýardam, ýagny aklyma gelip ýöne meni ýadatmaýardam ýagny. Bilemok, bir gün olar, iki gün olar, üç gün olar geçip gider, oňa-da düşünýän. Edil häzirki pursatda men üçin iň esasy zerur zatlardan biridi. Ýoldaky iň ajy günlerimden birini ýaşaýan, onam siziň bilen paýlaşmak isledim. Aslynda niýetim bu gün gowy wideo çekmekdi. Men GoPro-m bilen aýlanyp eýlän beýlän her ýere gowy wideo çekmekdi. Günorta Koreýada GoPro ulanmak belki netijäli ýokdur. Muny telefon bilen deňärin. Telefon bilen synanyşaryn. Koreýada şular ýaly köneden galma telefonlaryň satylýan ýerleri bar. Şeýle Motorolla diýdi, Nokia diýdi, gadymky telefonlar. Bilemok, häzir adamlar ony ulanýarmy, ulanmaýarmy ýöne şeýle. Ýene-de bir zat dostlar, Günorta Koreýada şeýle bir otlar köpelipdir. Ýolda gabat gelýän daşary ýurtlarymyň, ýani bäş-alty sany daşary ýurtlara gabat gelýän bolsam, şolaryň içinde hökman dört-bäş sanysy orsça gürleşýär. Bilemok, belki urşuň täsirinden bolup biler. GS ýigrimi bäş den şular ýarak bir nudl aldym aşdan içi etsiz. Anakomik bilýänler ýa-da anakomima halaýanlar bu görnüşini alyp biler. Tapmak biraz kynrak düşdi, ýagny bahasam gaty gymmat däl, müň ýarym won. Inem hostele ýetip barýan, häzir hostele baraýyn, biraz naharymy iýen. Seoul Guest House, meň ýaşaýan hostelim. Şeýle köwşli girmek gadagan. Hostelede geldim dostlar naharymy iýdim. Aýlandym gezdim şeýdip ýene bir günümi geçirdim. Kyn günleň biri boldy agyr günleň biri boldy. Eger-de GoProm gitmesedi belki has gowy bolardy. Belki gowlugydyr diýeýin näme diýeýin. Gynanýanmy gynanýan. Aglanymyň eňränimiň gynananymyň keýpimi gaçyranymyň hiç peýdasy ýok. Eger peýdasy bar bolsa, menem bir zatlar oýlanyp ederdim. Polisiýa çenli geldi. Bar edibilýänimiz şul diýdi. Indi gynanyp oturmagyň peýdasy ýok. Şoň üçinem hemmäňiziň janyňyzyň saglygyny dileýän. Öýüňize, ojagyňyza saglyk we bereket dileýän. Sag boluň, ýeneki wideolarda görüşýänçäk, hoşça galyň!